איז א גוטן ר' יוסף זאב. א גוטן, א גוטן ר' פנחס. חסידישע דזשורנאליסט.
אקעי. יא, אקעי, ר' יוסף זאב, אקעי, אויף נעקסטע וואך, כ'מיין נעקסטע וואך שוין יא, גיימיר האבן אמעריקאנער שאלות, פארסט דיך אהין. ברענג צוריק עפעס גוטע זאכן. נאכאמאל, מ'קען יעדע וואך ענטפערן אינטערנעשאנעל שאלות פון איבעראל. אמת.

יוסף זאב. דערנאך האסטו גרייט די אינטערנעשאנעל שאלות.
יא, דאס האב איך יעצט געוואלט זאגן. אז די ערשטע שאלה דא אויף די ליסט, דו ווייסט, איז פון לאנדאן דווקא. אקעי. אקעי, סאו דאס איז א איד פון לאנדאן. קודם הייבט ער אן די מעסעדזש אז די, ער באדאנקט זיך זייער פאר דיר יוסף זאב פאר די פראגראם, ס'העלפט אים א געוואלד, א געוואלד, אזוי, יא. און זיין שאלה לגופו של ענין איז אז ער זוכט קלארקייט אין די ענין פון תשובה. סאו תשובה מיינט אז א מענטש האט געטון עפעס אויף וואס א חטא, א פראבלעם, אז יא, איז זאגט ער אבער יעדע זאך וואס מען טוט האט דאך האט דאך א סיבה און סיבות פון סיבות, אזוי ווי עימיצער וואס איז א גוט קינד אין חדר און שפעטער א גוטע בחור און נאכדעם א פיינער אינגערמאן, יא, ווייל ער האט באקומען א גוטן חינוך, ווייל ער האט באקומען גוטע תכונות, ער איז געבוירן געווארן מיט גוטע תכונות. ווייל זיינע אומשטענדן, זיין סביבה, זיינע עלטערן און אלעס ארום און ארום האבן אים אזוי אויסגעשטעלט און געהאלפן אזוי זיין, פארוואס איז ער אזויפיל בעסער ווי עמיצער וואס איז, לאמיר זאגן שלעכט, לאמיר נוצן די לשון וואס מענטשן נוצן אויף זיין פאל, וואס שלעכט? ער איז שלעכט ווייל, לאמיר זאגן, ער האט שווערע תכונות, ווייל ער האט נישט באקומען פון די סביבה, פון ארום און ארום, פון די גרויסע מענטשן אין זיין לעבן, ווען ער איז געווען קליין האט ער נישט באקומען קיין געפיל ווי ער איז מקובל, ווי ער איז חשוב. ווי מען האט אים ליב, און לעקאוויט דעם איז ער אומרואיג שפעטער, לאמיר זאגן אזוי כהנה וכהנה, מען קען יעדע זאך, יעדע הנהגה פון יעדן מענטש, יעדע גוטע זאך און יעדע שוואכע זאך, נישט יעדע אדער אפט גענוג, קען מען מען קען מען אנאליזירן און צונעמען, און טרעפן הסברים פארוואס דאס איז געשען, וואס דאס האט זיך אזוי אנטוויקלט, סאו וואס איז פשט פון די ענין התשובה? יענער זוכט פשוט קלארקייט. אויב יא ס'האט זייער פארסט און קלאר מאכן. דו פארשטייסט זיין טענה? ער זוכט קלערעטי.
זאג מיר צו איך האב פאר גוט פארשטאנען די שאלה. ער זאגט אזוי. אויב איך האב גוט פארשטאנען. ער זאגט איך גיי מיט די הנחה אז קיינער וויל נישט זיין שלעכט. יעדער איינער וויל זיין גוט. סאו אייביג ווען ס'איז דא איינער וואס האט פראבלעמען, און בדרך כלל ווען ער האט פראבלעמען גייט ער אויך אריינפאלן אין עבירות אדער אין אזעלכע מיני זאכן, קומט עס ווייל ער האט געהאט א אישו, צו וועגן ער האט געהאט אטעטשמענט אישוס, ער האט נישט באקומען גענוג קשר, גוטע קשר, ליבשאפט מיט זיינע עלטערן, צו ער האט געהאט לערנינג דיסעביליטיס אדער אזעלכע זאכן, איז דאך די זאך אייביג געווען געמאכט ביי דעם אייבערשטן, די רבונו של עולם איז אייביג דער וואס איז כאילו דער סיבה אונטער די סיבה פארוואס מענטשן זינדיגן.

איז קודם כל צו זיי איך מיין קוקסט אריין אין חזל זעהסט דארטן א פארוואס פארוואס איז מען מקריב א מעשר פריש חודש איז די רבונו של עולם זאגט ער ווי לייק כפרה על שמיעתתי את העיריך ס'איז נישט אפגעפרעגט זיין שאלה נאר ס'איז זייער האקל און מען דארף וויסן זייער גוט וויאזוי צוצוגיין צו דעם ווייל אויב דו זאגסט עס ווייל דו ווילסט זיך אפ'פטר'ן פון דיין אחריות, איז עס די אפעסיט פון תשובה, וועגן תשובה וויל דער רבונו של עולם איין זאך, נעם ריספאנסיביליטי, נעם ריספאנסיביליטי, אונז קוקן יעדע מאל, איך באנוץ מיך אסאך מאל מיט די גרויסע דורכפעלער וואס גרויסע מענטשן האבן געמאכט און יעדער איינער האט מיטגעהאלטן, וועסטו זען עס איז דא צוויי. איז אויך מסתם אין אפילו אין די אורך ההיסטאריע פון כלל ישראל, יא, אלע גרויסע מענטשן וואס האבן כאילו דורכגעפאלן מיט א געוויסע זאך, די וואס זענען ידוע לשמצה זענען די וואס האבן נישט גענומען קיין רעספאנסעביליטי, און די וואס האבן להורות תשובה לרבים אדער אזעלכע זאכן, צו די תהלים צו אנדערע זאכן וואס זענען דא, וואס לכאורה איז אויך געקומען כביכול פון וואס איז געווען דורכפעלער וואס גרויסע מענטשן האבן געהאט.

איז די גאנצע זאך פון אלול איז דאך געווען וויבאלד כלל ישראל האט תיכף נאך די קבלת התורה נאך קבלת התורה און קריעת ים סוף און יציאת מצרים וואס זיי האבן געזען זיי האבן נישט געזען קיין פלעי זיי האבן נישט געזען געהערט עפעס א מעשה וואס איינער האט אראפגעלייגט זיי האבן געזען עקשועל

צו צו אראפברענגען דעם כח התשובה, יא, ויאמר השם צו לך תקץ בריחו, און שפעטער נאך פֿערציק טעג פון ראש חודש אלול ביז ביז סוכות האט ער צוריק געברענגט אפילו די אהבה, און שפעטער איז צוריק געקומען די די סוכות, אגב די נעמסט מיר אוועק יעצט אייביג ביים סוף בעטסט דו מיך א גוט ווארט, איך וויל שוין מיט די מיטן ענטפערן די שאלה וועל איך שוין יוצא זיין דעם גוט ווארט, עס זעט אויס ווי עפעס איז א גאנצע חסידישע תורה דא, אבער דאס איז די שאלה וואס יענער האט געפרעגט. און ממילא, איך פרעג דיך נישט די שאלה, אמת, און ממילא די גאנצע טעג יעצט פון אלול איז טאקע די פוינט, משה רבינו האט מצליח געווען אראפצוברענגען די כח פון תשובה און די כח פון שלחתי כדבריך, און אונז קענען זיך מיטכאפן מיט די באן יעדע יאר, וויבאלד איינמאל איז שוין דעמאלס געקומען משה רבינו אלס. אלס שליח, אלס שדכן צווישן כלל ישראל אינעם אייבערשטן, האט גענומען רעספאנסיביליטי, און ער האט זיך געשטעלט און ער האט געטון זיין טאקע, העסט קוקן אין די פסוקים וואס משה רבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן איז אויך את לא מי יאמרי ווייס איך מוז זאגן זאגן ברעוא ציון די אלע זאכן, און טאקע מצליח געווען משכנע זיין דעם אייבערשטן, די אמת איז אז תשובה. איז א גרויסע חלק דערפון איז צו פארשטיין די קשיא וואס דו האסט געפרעגט, ווען דו פרעגסט, ווען דו קומסט צו צו די פלאץ וואס דו זאגסט, גיב א קוק, איך נעם רעספאנסיביליטי אויף אלעם וואס איך קען, וואס איז נוגע פאר מיר, מיינע בחירות, מיין נקודת הבחירה וואס די רבונו של עולם האט געגעבן פאר מיך, דאס נעם איך אויף מיר. רבונו של עולם, די זאכן וואס דו האסט געמאכט, די מיעוט טייערייך אדער די לערנינג דיסעביליטי אדער די זאכן,

ווייל דאס איז די טיפסטע טיפסטע נקודות וואס די טיפסטע חסידישע ספרים רעדן פון. און ס'איז זייער האקל צו רעדן פון, איך האף באמת אז אז ווער ס'הערט עס אויס ער נעמט עס נאר אין א גוטע ריכטיגע וועג צו ווערן נאנט צו די אייבערשטער און צו נעמען מער ריספאנסיביליטי ספעשעלי אין די חדשים. עס איז זייער קלאר אז א מענטש דארף נעמען פול אחריות אויף וואס ער האט געטון, און די חשבונות וואס יענער האט געזאגט דאס זענען זאכן וואס דער אייבערשטער נעמט, אין חשבון. יא, אמת.
און אויב דו קענסט דאס נעמען צו אויכעט נעמען רעספאנסיביליטי, איך האב דיך געטרייט צו געבן עקזעמפל וואס איך מיין ארויסצוברענגען. זייער אסאך מאל מענטשן קוקן זיך מורא'דיג שטארק אראפ אויף זייערע ירידות וואס זיי האבן, אויף זייערע עבירות וואס זיי האבן. זיי קומען צו אן צו א עלול נאן. זיי קומען אן צו א עלול זיי קענען זיך נישט רירן. זיי ווייסן אפילו נישט ווי אנ. איך בין אזוי מין ווייט פונעם אייבערשטן, איך בין אזוי מין ווייט. וואס איך ווייס אפילו נישט וואס איך קען בכלל נאנט ווערן צום אייבערשטער, וויאזוי קען איך אים מאכן אפילו פאר א קעניג ראש השנה, וויאזוי קען איך טאנצן מיט אים שמחת תורה, וויאזוי קען איך גלייבן אז ער איז מוחל יום כיפור, וויאזוי קען איך קאנעקטן מיט אים, ס'איז א ס'איז א צד וואס איז שווער פאר אסאך מענטשן, און די פוינט ווען א מענטש ריעלייזט דו נעם נאר ריספאנסיביליטי אויף דיין נעמען ריספאנסיביליטי. נאכאמאל, דו נעם נאר רעספאנסיביליטי. דו נעם נאר רעספאנסיביליטי אויף דעם אז דו דארפסט נעמען רעספאנסיביליטי. נעם, נעם אחריות אויף וואס דו קענסט. נישט זאג, איך ווארף אלעס אוועק ווייל דער רבונו של עולם האט מיך אריינגעווארפן אין די מצב. פונקט פארקערט. ווייל דו ווייסט אז דער רבונו של עולם האט דיך אריינגענומען אין די מצב, און א גאט וואס האט באשאפן אזא שיינע וועלט, און אראפגעגעבן אזא שיינע תורה, און קען טון, ער איז א כל יכול, קען טון, ער האט דיך אריינגעלייגט אין די מצב, ער ווייסט זיכער וואס ער טוט, און אויב דו ביסט דא אין די מצב, וויל ער אז דו זאלסט טון דא עפעס אין די זאך און דו קענסט נעמען ריספאנסיביליטי און און און טון און אויספירן וואס דו און זוך אויף וואס די וואס וויל די רבונו של עולם יעצט פון מיך אין די מצב. ס'איז דא מענטשן וואס נוצן די קאנצעפט, איך קען דיך נישט זאגן סיי אלס טעראפיסט סיי אלס. צווישן מענטשן וואס איך קען, מענטשן נעמען די זעלבע קאנצעפט ווען ער פארשטייט ווי די רבונו של עולם האט מיך אריינגעווארפן אין די כביכול אימפאסיבל מצב און ער וויל אז איך זאל דא אויספירן און איך האב דא א נקודת הבחירה מיין נישט אז די מענטש וואס עס גייט אים יא גרינג כאילו זיין לעבן איז גרינגער ווי דיך און יענעמס לעבן איז ער מוטשעט זיך מיט בארדעם ער מוטשעט זיך מיטן נישט געדענקען און כאפן און פילן בכלל אז ס'איז דא א גאט וואס האט אים אריינגעברענגט אין זיין פלאץ און ער איז פארנומען מיט כוחי ועוצם ידי און אנדערע מיני פראבלעמען. שוואו, זאגסט דאך יעצט א מורא'דיגע מורא'דיגע נקודה. אז אפילו דער וואס האט עס געשמירט און גראד און פיין, און ער טוט וואס ער דארף צו טון, קען מען זאגן ממש נאטירליך, ער מוטשעט זיך מיט אנדערע זאכן וואס זענען נאך יותר יסודות'דיג. הונדערט פראצענט. און דער רבונו של עולם האט אים אריינגעלייגט אין יענע דארקנעס אז ער זאל מיינען אז ער איז כוחי ועוצם ידי. און דער פוינט פון תשובה איז. זיך צוריקצוריקן צו די אמת'דיגע, גוטע, פונקטליכע פלאץ אינמיטן, דארט וואו די רבונו של עולם וויל דיך באמת האבן. נאך א קליינע נקודה פאר די גייסט צו די נעקסטע שאלה, איז דאס א נקודה וואס אסאך אסאך גוטע חסידישע משפיעים פרובירן עס ארויסצוברענגען זייער שטארק, דאס איז א טעות וואס אסאך מענטשן מאכן, אלא איז לאו דווקא לאמיך שנעל תשובה טון כדי זיך אננעמען פון יום נוראים כדי דער רבונו של עולם זאל נישט אוועק נעמען מיין פרנסה און געזונט נעקסטע יאר אדער איך ווייס אזעלכע סארט זאכן ס'איז נישט דאס די צייט פון ראש השנה יום כיפור סוכות איז די צייט וואס דעמאלטס איז באמת די

צו די נקודה וואס ער האט געפרעגט. צו מיר איז עס אויס, צו מיר איז עס קלאר געווארן. כ'האף פאר אונזער ידיד אין לאנדאן אויכעט. אקעי. אקעי. וואו. נעקסטע שאלה, ר' יוסף זאב, קומט פון א פערצן יעריגע מיידל, און זי הייבט זיך אן קודם זי באדאנקט זיך פאר די פראגראם, און זי באדאנקט זיך אויכעט פאר א אנדערע פערצן יעריגע מיידל וואס האט אריינגערופן מיט א שאלה וואס האט איר מחזק געווען אז זי קען אויכעט אריינרופן מיט איר שאלה. און וואס איז איר שאלה? ס'איז דא עפעס וואס באדערט איר שוין א לאנגע צייט און זי ווייסט נישט וואס, טייטש זי שפירט אז עפעס שטערט איר און זי קען עס נישט אנרופן ביים נאמען, זי ווייסט נישט וואס דאס איז אבער ס'איז דארטן. כ'ווייס אפילו נישט צו האט זיך דזעף. אקעי, איך האב געענדיגט זאגן איר, איך האב געענדיגט איבערזאגן די שאלה. אקעי, איך ווייס נישט וואס, ענדיג פיר אויס. סאו וואס איז די שאלה יעצט, זאל עס העלפן אויספיגערן וואס איז.

לייק זיי קענען זיך נאכנישט מיט זיי. סאו מיין פעיוואריט וועג וויאזוי צו דילן מיט דעם לייק סאו די ערשטע זאך דאס אז זי קאמען זי זאל פילן אקעי מיט דעם ס'איז אקעי צו זיין אין דעם מצב אז איך פיל ווי עפעס באדערט מיך און איך ווייס נישט וואס און וואס איך ווייס יא איז איך ווייס אז ס'באדערט מיך עפעס און איך ווייס נישט וואס דאס איז קודם די ערשטע סטעידזש ווי זי זאל זיין באקוועם צו זיין פאר א מינוט נאכדעם איינע פון די פשוטע וועגן איז. ווען זי איז סעיף און רואיג און כאילו זי זיצט אויף א רעקליינער אדער ליגט אין בעט רואיג אדער לעבן די טאטע מאמע אדער לעבן א גוטע פרענד אדער אויב זי גייט צו איינעם א פראפעשענעל א מענטאר א קאוטש א טעראפיסט איז מיט יענעם זיך צומאכן די אויגן גוט אריין אטעמען און די זאך גייט יוזשעלי מער ווייניגער ארויפקומען און וועלכע עריע איז עס? סתם פון אטעמען?

איז ווייל די סיסטעם וויל נישט אז דו זאלסט באמת פילן וואס וואס די אישו איז, ס'טייטש דו האסט אין דיך א חלק וואס איז נישט העפי מיט עפעס, צו דו שעמסט דיך, צו דו ביסט גילטי, צו וכו', עני פון די. פילסט גילטי מיינסטו צו זאגן, יא? וואס? פילסט, יא, פילסט פארשעמט, פילסט גילטי, פילסט פחד, פילסט אנסעיף, פילסט ווארטלעס אדער עני פון די מינע זאכן, סאו דאס מאכט דיך קודם כל נישט פילן גוט. נאמבער וואן, ערשטע חלק. צווייטע חלק איז, עס איז דא א חלק וואס וויל נישט אז דו זאלסט פילן די סיבה פארוואס דו פילסט אזוי, יענע חלק וויל דו זאלסט ווי מער פארגעסן פון די זאך, א חלק אין מיר וויל אז איך זאל פארגעסן? יא, א חלק, א אנדערע חלק וויל אז דו זאלסט פארגעסן אז דו פילסט נישט גוט, דו ווילסט נישט, יענע חלק וויל זאלסטו יא פילן גוט. אקעי, און יענע חלק וויל זיכער נישט אז דו זאלסט וויסן וואס די סיבה איז, ווייל אויב דו גייסט וויסן וואס די סיבה איז גייסטו א גאנצן צייט נישט פילן גוט. אה. סאו, באט ס'איז נישט אפעקטיוו ווייל דו זעסט דאך אז דו בלייבסט סטאק, און די איינציגסטע עצה איז יא צוריק צו גיין צו די סעיפטי און צו די פאזיטיוויטי, און און יא קענען יא קענען זיין זייער באקוועם. יענע חלק מיינט גוט זאגסטו, ער מאכט נאר א טעות, ער מאכט נאר א טעות. אלע חלקים מיינען גוט, אפילו די ערשטע חלק וואס איז כאילו א שלעכטע פילינג, א שלעכטע פילינג פון גילט אדער פחד אדער שעים אדער עני פון די אנדערע זאכן, ס'קומט דיך, ס'וויל דיך דערמאנען פון עפעס א זאך וואס טויג נישט, ס'וויל דיך אפהיטן פון עפעס א זאך וואס טויג נישט, די אלע נעגעטיוו. פילינגס זענען דא, מ'דארף קעיר נעמען פון עפעס, מ'דארף זיך אפהיטן פון עפעס, פארוואס האט די רבונו של עולם געמאכט א מענטש זאל זיך עקלען? אזוי גייט ער נישט ווערן פויזענט. פארוואס האט די רבונו של עולם געמאכט אז א מענטש זאל האבן עפעס אין די געגנט פון כעס אדער אזעלכע זאכן? אזוי גייסטו פייטן פאר דיינע זאכן, יעצט ווען דו גייסט עס מאכן איוון און גוט, גייסטו פייטן פאר די ריכטיגע זאכן אויף די ריכטיגע וועג. אלע חלקים האבן א פלאץ און מ'דארף זיי געבן א פלאץ. אסאך מאל קומט פאר א קאנווערסעישאן צווישן די פייטס, א פייט צווישן די פארטס,

חלקים וואס טשעינדזשען זיך און סיי אין די מיינד און סיי אין די הארץ און די געפילן, די וועג וויאזוי דו קוקסט אויף דיך אליין פון קינדערישע שיך צו פלוצלינג באצאלן בילס, יא ביי די צוועלף האסטו נאך אנגעהאט כמעט דיין קליינע סייז שיך און ביי די פֿיר און צוואַנציק פלוצלינג האסטו שוין כמעט א מארגעדזש צו צאלן, פארשטייסט? און די שני האט זייער אסאך זאכן, די שלאף איז וויכטיג און די און די עסן סדר היום איז זייער וויכטיג, די סאושעל קשרים זענען זייער וויכטיג, און אפילו סתם פיזיקעל זעכן פון זיכער מאכן אז דו ביסט ריין, צופרי ביינאכט בראשן ציין שאווערן, די אלע זאכן מאכן א חילוק סיי אין די אלע מינע פחדים און אין די מינע פילינגס און סיי אין די טינעדש פימפלס אויכעט. טינעדש פימפלס אויכעט? ס'איז רילעיטעד צו, אונז ווייסן עקני איז רילעיטעד צו סטרעס און צו אזעלכע זאכן. זייער זייער זייער קלאר רבי יוסף זיף. רבי יוסף זיף האמער א שאלה, איך מיין ס'איז ס'איז א קינד וואס באדאנקט זיך קודם זייער שטארק אז די פראגראם דיינע שמועסן יוסף זיף געט אים כח א גאנצע וואך. אונזערע שמועסן.
אונזערע שמועסן געט דאפעלט כח. צווישן מיר און דיר מיט אלע צוהערער. יא, אמת. געבט כח פאר פאר די גאנצע וואך. די שאלה איז אז יענער פילט, איך ווייס נישט, איך בין נייגעריג ווי אלט דאס קען איז, אדער איך מיין דעם די שאלה און די אופן ווי יענער האט עס פרעזענטעד איז זייער זייער מעטשור, לעניות דעתי. אבער יוסף זעט דו ביסט די עקספערט צו דיר זאגן אז ער ווערט זייער שטארק מושפע פון די גיסטע פון די ארומיגע. למשל אויב איינער פון די עלטערן, טאטע אדער מאמע, איז אנגעצויגן, דעמאלטס הייבן זיך גראד אן פוטערן אריין א נעגעטיוו פלאץ, קודם ווערט די ליין איבערגענומען פון דעם, ווערט נשפע פון דעם מוד, און נאכער הייבט זיך אן די קאפ דרייען, וואס איז פשט? פארוואס איז ער אנגעצויגן? וואס איז געשען? ס'איז א קלייניגקייט? ס'איז עפעס ערנסטער? און דער שואל אליין לייגט צו, ס'איז אקעי, קיינער איז נישט קיין מלאך, און מען מעג זיין אנגעצויגן, אבער ער ווערט נאר איבערגענומען זייער שטארק דערפון. און די שאלה איז דריי שאלות. וויאזוי וואס צו טון כדי צו ווערן ווייניגער נשפע פון די גיסטעס פון ארומיגע, די צווייטע שאלה איז ווען ס'איז געשען וויאזוי ארויסצוקריכן דערפון, און די דריטע שאלה איז וויאזוי צו טראכטן מער פאזיטיוו, דאס הייסט, אזוי מיין איך, אזוי פארשטיי איך איז די שאלה, אז ווען די טאטע אדער מאמע איז אנגעצויגן, נישט צו שפרינגען צו מי יודע וואס, אזוי ווי די שואל אליין זאגט, קיינער איז נישט קיין מלאך, ס'מאכט זיך ביי יעדעם איינעם. יעצט קודם, איך בין עס, איך בין עס, איך בין עס פועל פון די אינסייד. פון די אינסייד פון די הבנה פון דעם קינד, זיך אליין אזוי גוט צו פארשטיין, אזוי גוט צו קענען פארשטיין יענעם. ניין? איך מיין איך בין ממש נישט פרא דאס איז עפעס. סאו דו ענטפערסט מיך אביסל די קוועשאן אויך איז וועגן אין מיין קאפ האב איך געטראכט אין צוויי וועגן מען קען טרעפן מסתמא נאך אסאך איך זאג וואס וואס האט געטריגערט אין מיך בשעת דו האסט געפרעגט די קוועשאן איז געווען צוויי עריעס איינס די עריע פון סענסיטיוו סענסיטיוו פיפל איי לייק דיס און צווייטנס לאו דיפרענשיעטעד פיפל

ביי אנדערע קוועשאנס וואס זענען געווען נוגע לאו דיפערענשיעשאן זענען מענטשן וואס ווערן וואס זענען נישט אפגעטיילט פון זייערע ארומיגע זיי ווערן זייער זייער עפעקטעד פון די מענטשן ארום זיי זיי האבן נישט ארויס זייערע אייגענע פילינגס זיי האבן נישט ארויס זייערע אייגענע מציאות זיי זענען נאר אזוי ווי א חלק פון אלעס וואס איז ארום זיי דעם דעם מענטשן ווען דו גייסט זיי פרעגן וויאזוי פילסטו קענסטו זיך אויסדרייען צו די מענטשן לעבן זיי און פרעגן וויאזוי פיל איך. אה, מיינסט עס מסתמא נישט ממש ליטערלי? איך קען זיצן מיט קאפלס וואס זענען לא דיפרענשיעטעד, איך פרעג איינער פון זיי לייק וויאזוי פילסטו אויף די זאך אדער לייק וואס איז געווען אדער אזא זאך, געט זיך א דריי אויס צום ספאוז און וויאזוי פיל איך אדער ווייסט וואס איך מיין אזא. אקעי, ס'איז דא, ס'איז נישט נאר ביי מיר, איך מיין ס'איז א, איך געדענק ווען איך האב, ווען, בעק דען ווען איך האב עס געלערנט, האב איך עס אויך געטראכט אזוי ווי לייק יא אזוי איז עס, און ווען איך האב עס געזעהן אזוי ווי אין קליניק איינמאל נאכאמאל געשעהן, איט וואס ווערי אינטערעסטינג. טאקע עס איז זעט, איך מיין איך בין סורפרייזד, איך בין סורפרייזד? איך בין דאך טאקע צו דיר ביסט סורפרייזט און נישט, איך בין נאר דער וואס קען עס וויסן צו דיר ביסט סורפרייזט. יעצט לויט די פרענטשיעטעד פיפל, ס'איז א שמועס פאר זיך, איך קען מאכן א קורס נאר אויף דיפרענשיעשן אליין, וואס ס'מיינט צו עקספלעינען די קאנצעפט און דאס, ס'איז סיי אין פעמילי, סיי צווישן פרענדס און סיי אין קאמיוניטי. און כ'ווייס עד כדי כך א מענטש ווען איינער האט אמאל געזאגט אז ער שטייט אויף שפעט ער דאווענט שפעט און זיין טאטע איז אויך אזוי און כדי דאס זאל זיך טשעינדזשן מוז זיך זיין טאטע טשעינדזשן ווייל אויב זיין טאטע גייט זיך טשעינדזשן לייק אז מ'איז ממש כאילו אזעלכע סארט זאכן איז דאס דאס וואלט געקענט זיין איין סיבה פארוואס א מענטש ווערט אזוי שטארק עפעקטעד. ס'הייסט אז מ'דארף צולייגן א קנייטש. אז יא אוודאי איז דא השפעה פון א טאטע אויף א זון, באט יענער נעמט עס נישט צו נעקסט לעוועל, ס'איז נישט נאר השפעה, נאר ס'איז ממש קאנעקטעד, ס'גיסט זיך אריין פון דארט און גראד צו מיר און ס'איז נישט דא גארנישט וואס טיילט אפ צווישן די צוויי, מיינע הנהגות זיינע הנהגות. יא, בערך אזוי, דאס איז איין נקודה. און נאך א נקודה איז אז אז די מענטשן האבן א שוועריגקייט אסאך מאל צו צוטיילן thoughts פון עמאושענס, מחשבות און פילינגס זענען אויך זייער.

אבער ס'קען זיין ס'דא מענטשן וואס דאס וואלט געווען די סיבה פארוואס זיי ווערן עפעקטיוו, און די עצה פאר די מענטשן איז יא מער צו פארשטיין און זיך אפטיילן אין וואס פיל איך, וואס וויל איך, און זיך אליין אויפבויען. סענסעטיוו פיפל זענען מענטשן וואס גייען אייביג אזוי בלייבן, דאס זענען די חברה וואס ווערן שפעטער טעראפיסטס אדער אזעלכע וואס ארבעטן אין די פיעלד. עס זענען מענטשן, למשל, געדענקסט פאריגע וואך איז געווען די שאלה פון די פערצן יעריגע מיידל וואס האט אזוי שטארק געקעירט פאר די אנדערע מיידל וואס זיצט לאנלי, דאס איז די זעלבע פעמילי, דאס איז די זעלבע סארט מענטשן וואס זיי האבן מורא'דיגע שטארקע פילינגס פאר אנדערע און זיי ווערן עפעקטעד פון עטס, די חסרון איז ווען ס'איז עפעקט דיך נעגעטיוולי, און די מעלה איז ווען שפעטער ווען דו נוצט עס און אלס מאמע פון קינדער, אלס טאטע פון קינדער, אלס מחנך, אלס משפיע. איז אייביג איז קומט עס זייער שטארק צוניץ און ס'איז א און ס'איז א גוטע זאך סאו די תכלית'דיגע קוועשטענס זענען געווען. ערשטע שאלה איז געווען וויאזוי ווייניגער נשפץ צו ווערן פון יענעמ'ס גיסטע. איז אין די שמועס פון דיפרענשיעשן איז זיך גוט אפטיילן און ארויסהאבן וויאזוי בין איך אנדערש פון יענעם ווער בין איך און ווער איז יענער יענער קען יעצט זיין גערעגט און איך קען יעצט זיין פרייליך וכו' אנפאנגען אויפבויען די אייגענע זאך און אין די שמועס פון די אין די חלק פון די סענסעטיוו מענטשן איז עס, אקעי איך בין סענסעטיוו אפשר קען איך אביסל לאוערן די סענסעטיוויטי פון די אנטענע וואס פיקט אויף אנדערע מענטשן'ס פילינגס, לאמיך מיך אריין לייגן אין מיינע זאכן, לאמיך מיך מאכן ביזי מיט אנדערע זאכן, לאמיך פאוקוסן אויף אנדערע זאכן, און טו עי סערטען לעוועל כמעט פארקערט ווי די ערשטע וואס איז די אישו פון דיפרענשיעשן, די מענטשן וואס זענען סענסעטיוו דארפן אביסל שלום מאכן מיטן מצב אז דאס איז וויאזוי איך פיל ביקאוז דעי וויל אלוועיס פיק איט אפ.

און עניוועי, ר' מעניקלי האסט זיך זיך בארואיגן, פיין, יענער האט געשריגן, יענער האט זיך גערעגט, יעצט יענער איז, אויב דו קענסט אוועק גיין פאר אביסל אדער טרייען צו אין א העלטי וועי עוואוידן דעי סיטשועישאנס אדער דעי מינע פראבלעמען איז אויך א וועג וויאזוי עס צו קענען מניע זיין לכתחילה, אבער נאכדעם וואס דו ביסט שוין יא געווארן עפעקטעד, עטליעסט טו עס אין א קליינע פארמעט. פאר געוואלדיג מונע צו זיין נאך זאכן וואס פעלן וואס דארפן מניעה און זיך אן עצה צו געבן נאכדעם וואס זיי האבן יא באוויסן אריין צו קריכן אין די מענטש קען מען מאכן א אפוינטמענט מיט רבי יוסף זאב אויף די טעלעפאן נומבער טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיטי וואן פיפטי וואן טרי פאר סעווען פאר סעווען אויט וואן פייוו וואן. שאלות פאר די פראגראם קען מען אריין שיקן דורך טעקסט אדער וואויסמעיל אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר, טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. א גרויסן שכח ר' יוסף זאב, נסיעה טובה, סעיף טריפ, אהין און נאכדעם צוריק, זאלסט אויפטון אסאך גוטע זאכן, ס'איז א ברכה, און אויך איך מיין די פארקעסט. כ'גלייב גייסט אויפטון גוטע זאכן. בעזרת השם, און קענסט אבער נאך אריינשטופן נאך א פראגראם פאר דעם, וועט מען זען. אה יא? יא.